Europa stécht also an enger déiwer Kris. Europa ass krank, scho méi laang, mee méi krank wéi jee. An et kann ee schwéier eng Therapie entwéckele géint eng Krankheet, wann een net virdrun en Diagnostic gemeet huet. Mir héiere vun de Responsabele vun der Europäescher Unioun ganz vill iwwer d'Symptomer, an Dir kennt se och alleguerten, awer iwwer d'Ursaache vun der Krankheet gëtt ganz wéineg geschwat. Wat ass also deen Diagnostic? Déi dominant D'Tendenz vun deene leschte Joerzingten an der Weltwirtschaft an och an Europa, dat ass eng aner Repartitioun vum Räichtum, eng Verdeelung vun ënnen no uewen, Regressioun vun dem Undeel vun de Léin un dem geschafene Räichtum op där enger Säit an eng explosiv Erhéijung vun de private Profitter op där aner Säit. An deene leschten 20 Joer ass an Europa vun deene 15, do kann ee jo déi nëmme vergläichen an deenen 20 Joer, den Undeel vun de Salairen um Räichtum, also um PIB, ass ëm 10 Prozentpunkte gefall, also ëm an déi 70 op ëm an déi 60. Vun där Entwécklung hunn natierlech haaptsächlech déi niddreg an déi mëttel Léin gelidden. Déi sozial Inegalitéite si méi grouss ginn, d'Kafkraaft ass erofgaangen an domadder also och d'Nofro, wat also eng ekonomesch Donnée och ass an net nëmmen eng sozial. Opgrond ënner anerem vun där Nofro, déi net nokomm ass, ass déi Erhéijung vun deem Profit, net an produktiv Investissementer gaangen, sondern zu engem ganz groussen Deel placéiert ginn op de Finanzmäert op der Sich no enger maximaler Rentabilitéit. An déi ganz Weltderegulatioun, déi Mondialisatioun, déi neoliberal Mondialisatioun mat Delokalisatiounen, mat der fräier Zirkulatioun vum Kapital, mat dem Erfanne vun ëmmer neie Finanzprodukter, déi um Enn esouguer net méi fir déi, déi se selwer getätegt hunn, transparent waren, sinn déi do Tendenzen nach verstäerkt ginn. Déi Kapitalien, déi Finanzkapitalien, déi an der Welt ronderëm zirkuléieren, déi verlaange Rentabilitéite vu 15 oder esouguer 25 Prozent. Wann een dat vergläicht mat engem raisonnabele Wuesstum, deen ze erwaarden ass, also ech mengen am Weltduerchschnëtt vun dräi oder vu fënnf Prozent, da gesäit een, datt dat net ka klappen. An dat bréngt mat sech an deene leschte Joren eng onheemlech Pressioun op d'Léin, op d'Aarbechtsplazen an op d'Aarbechtsrecht. A selbstverständlech muss dat dann erëm weider sozial Ongläichheete verschäerfen an produktiv Investisementer behënneren, well déi ni un esou eng Rentabilitéit vu 15 oder 20 oder 25 Prozent kënnen erukommen. Déi Blos, déi Finanzblos, déi da schliisslech geplatzt ass an déi also net um Urspronk, mee, Den Zeeche vun der Kris eigentlech war. Déi ass also haaptsächlech bedingt duerch déi systematesch Deregulatioun vun deene leschte Joerzingten an d'Wuesse vun den Ongläichheeten. An déi europäesch Politik ass genau an déi selwecht Richtung gaange mat dem berühmten Dogma vun der fräier an ongefälschter Konkurrenz, dee jo och am Traité steet. Och. D'Politik vun der Dereglementatioun hei an Europa, sozialen a fiskalen Dumping, Steierparadiser, eng europäesch Zentralbank, déi kengem demokrateschen, kenger demokratescher Kontroll ënnerworf ass a ganz eesäiteg op eng anti-inflationär Politik ausgeriicht ass an op soss näischt, och an Europa huet dat zu wuessenden Ongläichheete gefouert. Déi politesch Responsabel an Europa weigeren sech och zënter Joerzingten, zënter der zënter der Grëndung och vun der Eurozon, weigeren sech fir eng Politik vun engem équilibréierten ekonomeschen a sozialen Développement an Europa respektiv an der Eurozon. Scho virun der Kris huet déi Steierpolitik, déi an Europa bedriwwe ginn ass, erheblech déi ëffentlech Finanze geschwächt. Déi verschidde Steiersystemer an deene verschiddene Länner hu sech géigesäiteg Konkurrenz gemaach, d'Budgeten ausgeblutt an sozial Gerechtegkeet ënnerhillegt, déi Räich méi räich gemaach. an och zu onproduktiven, geféierlechen finanziellen Investissementer op de Finanzmäert gefouert. Zum Beispill den Taux vun de Steieren op den Entreprisen ass an Europa gefall an deene leschten 20 Joer vu 37 Prozent op 26 Prozent. also ëm een Drëttel. Iwweregens war Griichenland eent vun de Championen an där fiskalescher Politik, awer duerchaus an der Logik vun der Europäescher Unioun. Do ass den Taux vun de Steieren op de Beneficer gefall, erofgesat ginn vu 46 op 25 Prozent. Ähnlech stellt ee fest bei de Steieren op dem Revenu, wou de Spëtzesteiersaz och duerch déi Konkurrenz drastesch erofgesat ginn ass. An den 1995 war de Spëtzesteiersaz an der Moyenne nach bei 47 Prozent, am Joer 2010 nach bei 37 Prozent, also genau déi selwecht Tendenz, Ofbau vun der Progressivitéit, bis zu flat taxen a verschiddenen europäesche Memberstaaten, virun allem an deenen neien. Trotzdeem war am Joer 2007 d'Finanzsituatioun vun de Memberstaaten nach einegermoosse gesond, entweder excédentaire oder liicht defizitär, manner wéi ee Prozent an der gesamter Europäescher Unioun, sechs Prozent esouguer nëmmen a Griichenland. Déi Problemer, déi sech also am Moment an Europa bei den öffentleche Finanzen stellen, déi sinn grondlegend bedingt duerch d'Politik vun deene leschte Joerzingten, déi dann awer nach eng Kéier verschäerft ginn ass duerch d'Konsequenze vun der Kris, duerch d'Spekulatioun op den Euro, duerch déi nefast Roll vun de berühmte Ratingagenturen an duerch déi, ech géif bal gär soen, Intérêts usuriers, déi vun de Banke gefrot ginn par rapport zu Staatsanleihen, woubai d'Banke jo bekanntlech mat Steiergelder gefiddert gi sinn a mat engem äusserst niddrigen Zënssaz vun der Europäescher Zentralbank beduecht ginn. An awer stellt ee kee Revirement an der europäescher Politik fest. An dofir ginn ech d'Wuert weider un den Don Jost. Ech mengt gëtt grad esou kuerz. Eng Saach déi ervirzesträichen ass, déi vläicht net oft genuch rappeléiert gëtt, dat ass, datt déi Beméiungen déi de Moment lafen zu Bréissel an deene ganz ville Sitzungen, awer och hei zu Lëtzebuerg, als een Objektiv hunn, fir d'Banken aus dem Norden ze retten, déi exposéiert sinn un der Auslandsschold. vun de PIC oder PIGS-Staaten, widderhuelen nach eng Kéier, dass deen Ausdrock trotzdeem dramatesch ass, wann ee sech esou eppes erlaabt, also et ass jo injurieux. Bon, dat gëllt fir déi franséisch Banken a fir déi Däitsch virun allem, mee et gëllt awer och am grousse Ganze fir d'Banke vum Norden. Doriwwer gëtt meeschtens net esou vill geschwat. Déi terribel Pressioun, déi elo op Griichenland, y compris op déi griichesch Demokratie an op d'Rechter vun de griichesche Parlamentarier ausgeüübt gëtt, déi wäert d'Situatioun net verbesseren, mee esou wéi et jo elo nach de ganz Zäit gelaf ass, geet déi Verscholdung jo exponentiell an d'Luucht, an et ass quasi en Automatismus, an deen Automatismus, datt Scholden op eemol mussen zu 10 Prozent oder 11, 12, 13 Prozent zeréckbezuelt ginn, wann een elo en Haus kaaft huet oder eng Wunneng kaaft huet an et fänkt een un un engem Taux vu 4 Prozent oder 4,5 Prozent an dann alkes wann een erëm Sue brauch vun der Bank, da geet ëmmer alt un. Herno läit se bei 10 Prozent. Jiddweree ka jo ausrechnen, wat dat bedeit. Dat kritt een ni méi zeréckbezuelt. An alles dat féiert dozou, datt d'Rezessioun sech steigert, dass d'Austeritéit natierlech och d'Kafkraaft vun de Menagen erofsetzt an dass een net gesäit, wéi d'Ekonomië vu Griichenland, vu Portugal a vläicht och geschwënn vun anere Länner do erauskommen, well se étrangléiert gi vun där Situatioun. Et muss ee vläicht drun erënneren, datt Griichenland vrun der Kris, also datt d'wirtschaftlech Wuesstumsrat a Griichenland wäit iwwer där lung vum europäeschen Duerchschnitt. A vläicht och nach eng aner, en anere Vergläich, deen interessant ass, do gëtt et jo ee ganzt grousst a wichtegt Land an der Weltekonomie, wou d'Verscholdung vum Stat, par rapport zum PIB 200 Prozent ass, an dat ass Japan. A firwat entstinn déi Problemer net a Japan? Ganz einfach, well déi Titren a Japan zu 90 Prozent vun de japanesche Menagen ënnerschriwwen sinn. Dat heescht, do ass ganz wéineg Spillraum fir um Welt, dass um Weltmaart spekuléiert gëtt op den 10 Prozent, déi do bleiwen, also dass dat eng stabil Saach ass. Déi kréien och hir, ech weess net, wat se kréien, dat ass jo ëmmer anescht, deemno wat ee signéiert, se kréien 4 Prozent am Joer oder 3,5 oder wéi et dann eben ass, kréien déi Ménagen ausbezuelt an dat bedéngt trotzdeem eng relativ Stabilitéit. Déi 200 Prozent hunn näischt ze dinn mat Fukushima, dat ass virdru schonn esou de Fall gewiescht. Bon. All wirtschaftlech an och politesch Responsabelen, déi wëssen, datt weder Griichenland nach Portugal déi Dette souverän ënnert de Konditioune vum Maart, also wann hir Bongen um Maart, um internationale Maart esou verspekuléiert ginn, kënnen zréckbezuelen. An trotzdem ass bis elo ëmmer gemaach ginn, wéi wann dat méiglech ass. An och d'Debatt zwëschent der däitscher Regierung an deenen aneren iwwert d'Participatioun vun de Banken, ob se contraignant misst sinn oder net däerft sinn, ass am Fong geholl e bëssen ee komesche Kampf, deen do geféiert gëtt. Well et ass jo awer ganz kloer, datt d'Banke wëssen, datt si, wa wierklech eng Cessation de paiement a Griicheland giff kommen, datt si déi éischt wäeren, déi dorënner giffen immens verléieren. Si wëssen also, datt déi Risikoen, déi se agaange sinn, normalerweis war jo d'Zeechnung vu Staatsobligatiounen kee sou e Risikogeschäft, mee si hunn dorobber gesat, datt se déi Risiken, wéi dat eben de Fall ass bei enger Bank, datt se déi mussen normalerweis assuméieren, et sief dann, se si komplett irresponsabel, wéi et och oft de Fall ass, an datt se soen, mä si si sou grouss, too big to fail ass jo den Ausdrock, Dat heescht, wann et schif geet, souwisou retten se eis, well se kënnen sech net erlaben, dass mir an d'Ghettë ginn. Bon, ech mengen, dass dat dat Wichtigst wär, wat dozou ze soe wär. Wat eis immens gestéiert huet, dat war déi Argumentatioun vum Statsminister Juncker déi leschten Deeg op der Televisioun, wou e gesot huet, si kënnten d'Banken net méi forcéieren, fir sech ze bedeelegen un der Berengegung vun der griichescher Situatioun, well soss déi amerikanesch Agences de notation, déi dräi berühmt Agences de notation do, géifen dat esou interpretéieren, datt Griichenland, also wann d'Banke géife forcéiert ginn, fir Scholden nozeloossen, datt dann Griichenland fir si en état de faillite wären an datt se dann nach eng Kéier géifen erofstufen, dat wär en événement de crédit, wéi se dat nennen. Bon, een anere Punkt, deen ech wollt erofhirsträichen, deen awer ganz wichteg ass, dat ass, datt an där ganzer Politik am Fong ganz Abstraktioun gemaach gëtt vun enger Vision d'avenir. Wéi geet et da virun? an deene Länner. Dat heescht, do ass Austeritéit, dat heescht, de Stat huet quasi keng Moyene méi, fir z'intervenéieren. An den Dogma vun der Privatisatioun, vun der Marchandisatioun, dee gëtt ausgeweit bis an déi lescht Deeler vun Europa. An dobäi sinn déi pressant Besoine gi komplett ignoréiert, also d'Infrastrukture weiderhi verbesseren an de Länner vum Süde vun Europa, de Massechômage ofbauen, 20 Prozent Jugendaarbechtslosegkeet ass elo lues d'Regel, och an ee Deeler hei zu Lëtzebuerg iwwregens ass se d'Regel, an den Tournant énergétique, do si mer elo wäit vun der Problematik vun der heuteger Pressekonferenz, mee dat ass jo awer eng Saach, déi allgemeng ugeholl ginn ass, dass se muss gemaach ginn, an d'Konditiounen sinn an deene Länner Am Fong gutt, net nëmme well den Aiolos d'Eolienne erfonnt huet, ech weess zwar net, ob deen se erfonnt huet, mee wat jo e Griich war, mee normalerweis, also Solarenergie, Wandenergie an esou weider ass an deene Länner, also gëtt zu engem Deel och an deene Länner gutt praktizéiert wéi a Spuenien, mee an deenen aneren awer net. Also wéi soll een dann do en neien Essor kréien? An deenen Länner, esouguer wat déi sozial Problematik wéi wat déi wirtschaftlech Problematik ugeet, ënner deene Konditiounen. An do kréie mer elo zu Kurs an der leschter Nuecht vun der UNO, déi wëssen zwar net, datt mir hei eng Pressekonferenz organiséiert hunn, well d'UNO huet elo e Bericht ginn, e Rapport annuel sur la situation sociale dans le monde, wou se elo offen soen, datt déi Politik falsch wär.

Déi Politik contracyclique, dat ass jo komplett ondenkbar elo an der aktueller Situatioun a Griichenland, datt déi nach iergendeppes Anticycleches do kënnten iwwerhuelen. Pour cela, il est indispensable, seet d'UNO, de revoir la nature et les objectifs de base des conditions imposées par les organisations internationales pour fournir une assistance aux pays en difficulté. Voilà, bon, ech wëll zum Schluss kommen. Also et ass ondenkbar mat Taux vun 10 Prozent oder wéi och ëmmer, datt déi Länner do erauskommen. Dir wësst, datt d'Europäesch Zentralbank eng ridicule Dotatioun huet, 11 Milliarden an Bonds. Dat wëll net ëmmer heeschen bei enger Bank, well d'Bank huet jo souwisou nëmmen 3 oder 5 oder 7 Prozent vun Eegekapital par rapport zum Ëmsaz, dee se mécht, mee dat ass extrem wéineg. Och an den USA verleeft et anescht. D'Fed, also d'Federal Reserve, déi huet an de leschte sechs Méint 600 Milliarde Bons du Trésor, also et geet ëm déi Obligatioune vun deenen ech do schwätzen, déi net méi, déi net méi finanzéierbar sinn duerch de Staat, 600 Milliarde Dollar an de leschte sechs Méint direkt ofkaaft vum amerikaneschen Trésor, dat heescht also déi Bongen do, déi kommen ni op den internationale Marché, déi ginn net marchandiséiert. Voilà, an, bon, ech mengen also, dass et och net kann esou weidergoen, dass an Europa de Budget op 3 Prozent vum europäesche PIB stoe bleift an dass dann net genuch Moyenen do sinn, fir och kënnen, Och zu engem Taux zéro ze léne wann et an engem Land schlecht geet. Ech mengen do halen ech op an den David géif virufuere fir iwwer déi demokratesch Aspekter ze schwätzen an duerno de Murray iwwer d'Alternativen. Jo, de Problem an Europa ass, datt d'Demokratie och a Gefor ass. Si gëtt lues a lues, zwar ouni Militär an ouni Kaméidi, ofgeschaaft. Et ass eng Zort vu modern Form vun Diktatur, déi vun de Finanzmäert an den Institutiounen, déi hinnen zouschaffen, wéi den FMI oder d'Zentralbank an u sech och den EU-Mechanismus, ass am gaangen, sech esou z'etabléieren. Et däerf een zwar weiderhi soen, wat een denkt, et däerf ee souguer wiele goen, mee et huet ee keng Wal méi. A ween eppes aneschters seet, dee gëtt dann och als Populist ofgestempelt an delegitiméiert. Do kann een natierlech och eise Premier zitéieren, de Jean-Claude Juncker, Chef vum Eurogrupp, deen an engem Interview am Spiegel vum 23 Mee gesot huet, ech zitéieren, Die Europäische Union wird das Privatisierungsprogramm künftig so eng begleiten, als würden wir es selbst durchführen. Säin komeschen, ondemokratesche Gedankegut präziséiert hien och nach e puer Zeile weider, Et soll eng regierungsonofhängeg Privatiséierungsagentur geschafe ginn, déi d'Gidder, déi de Griiche gehéiere, verschäerdele soll. Awer net nëmmen d'Regierung soll entmuecht ginn, mee d'Oppositioun soll och op d'Trapp bruet ginn. Ech zitiere rëm eng Kéier, well et esou flott ass. Regierung und Opposition sollten gemeinsam erklären, dass sie sich zu den Reformvereinbarungen mit der EU bekennen. A mir därfen et och net vergiessen, d'lescht Joer huet déi griechisch Regierung per Dekret, also ouni Averständnis vun der Vullie hirer Volleksvertriedung, seng éischt Verarmungsmesuren duerchgepeitscht sinn net déi Leit a Griichenland, a Spuenien oder a Portugal oder vläit op aner Plazen, déi demonstréieren zënter Wochen a Méint, déi e Problem duerstellen, mee d'Regierungen an déi europäesch oder international Instituter, déi de Finanzmäert zouschaffen, dat sinn de Problem, den Haaptproblem vum Demokratieofbau. Mir sinn awer erstaunlecherweis net déi Eenzeg, déi mengen, datt déi drastesch Veraarmungspolitiken, déi duerchgezu ginn, eng Gefor fir d'Demokratie duerstellen. Ech zitieren do e Resolutiounsvirschlag vun der Sozialkommissioun vun der Assemblée parlementaire vum Europarot vum 6 Juli. Deen ass och ënnerschriwwe vun enger Partie Deputéierten aus Lëtzebuerg, de Jean Huss, De Paul Bach, de Marc Spautz, war presidéiert vun engem lénken Deputéierte vum Bundestag, den André Hunko. An do kann een erausliesen, Lors de l'adoption de son avis sur le surendettement des États, un danger pour la démocratie et les droits de l'homme,

Mir hunn als déi Lénk scho virun engem Joer virun der Gefor vun engem Demokratieofbau gewarnt. Wou déi éischt Konture vun der sougenannter Gouvernance européenne gezeechent goufen, hu mir als eenzeg vun engem institutionelle Putsch geschwat. D'Aktualitéit gëtt eis leider Recht. Dobäi gëtt den Drock ëmmer méi grouss. De Bernanke, also de Chef vun der Fed, sot viru kuerzem, datt wa keng Léisung géif fonnt ginn, géif fir d'éischt den europäeschen an dann den internationale Finanzsystem zesummebriechen. Dat mag stëmmen, mee de Problem ass deen, datt domadder gemengt gëtt, datt déi eenzeg Léisung bei nach méi Austeritéit, also Veraarmung a Privatiséierung läit. D'Vëleker gi mat dëser Propaganda mürbe gemaach. Déi Litanei gëtt kontinuéierlech rezitéiert, bis tatsächlech grad déi, dat mierkt een och nach, déi am meeschte vun deene Mesurë betraff ginn, an dat, ech wollt bal soen, dat ass bal jiddereen, bis op e puer, an déi fir d'Situatioun u sech net verantwortlech sinn, datt déi och nach zum Deel dat gleewen oder d'Flemm kréien oder op jiddwer Fall all Hoffnung op besser Zäit opginn. An d'Demokratie gëtt nach vun ganz ville Säiten ugegraff. Déi ultimativ Waff, d'Atombomm u sech, dat sinn d'Notatiounsagenturen. Si blosen zum Kampf op. Si droen och oppen, wou viru kuerzem Slowenien zu Recht, zemools an dësen Zäiten, ech betounen, zu Recht beschloss huet, de Rentenalter per Referendum net eropzesetzen. hunn déi Agenture gedrot, Slowenien ze devaluéieren. Kuerz gesot, an et däerf een och net vergiessen, datt souguer d'Belsch wéinst hirer spezifescher Situatioun zënter engem Joer seng institutionell Kris, déi se huet, datt och do d'Notatiounsagenturen ufänken eis Noperen Och e bëssen ze bedroen, ne? Dat heescht am Kloertext, wou fréier u sech demokratesch demokratesch a fortschrëttlech Beschlëss geholl gi sinn vu gewësse Länner, wou déi fréier mat Waffen niddergeschloe goufen, kennt ee vill Beispiller an der Geschicht, zemools wann een zréckkuckt an Europa, natierlech och a Latäinamerika, ginn se elo ganz einfach vun de Finanzmäert mat Staatsbankrott gedrot. Wëllt natierlech keen. Et stellt sech, et stellt ee sech och d'Fro, wien déi Leit gewielt huet, fir datt se esou agéieren. D'Kampf ass awer net verluer. Et ass méiglech, seng demokratesch Rechter zréckzegewannen. An dofir muss een awer och mat der aktueller Logik briechen. Et kann een de Finanzmäert an dem FMI trotzen. A Latäinamerika hunn eng Partie Länner dat schonn zënter zéng Joer gemaach a si wiere sech dogéint. An et sinn nach ëmmer méi Länner, an dës Lescht och nach Peru ass dozou gestoussen, déi dat maachen. Argentinien, nodeems et, Dir kënnt Iech erënneren, 2001 vum FMI verwüüst gouf, deen och nach, mengen ech, vum eemolegen, deemools war den eemolegen Bundespresident vun Däitschland, den Horst Köhler, dofir och verantwortlech, Do huet einfach do huet Argentinien lues awer sécher mat gewëssen neoliberalen Dogme gebrach, den FMI heemgeschéckt an nach just déi Detten zréckbezuelt, déi legitim waren. Et soll een och wëssen, datt den FMI a senger Substanz eng ondemokratesch Institutioun ass. Nom Zweete Weltkrich hu sech déi industrialiséiert Länner verstännegt, datt si d'Majoritéit och do giffe behalen. Den Décisiounsmechanismus ass no der finanzieller Bedeelegung vun deenen eenzelne Länner festgeluet, mat Quote-parten. Dat heescht zum Beispill, datt den afrikanesche Kontinent, deen aus 48 Natioune besteet, deen huet just zwee Memberen am Verwaltungsrot vum FMI, deen zur Zäit aus 24 Leit besteet. mengen ech. Am Verglach huet d'EU der 8. De Problem ass och deen, datt et eng Partie Länner, Entwécklungslänner, Schwellenlänner, wëllen zwar méi cotiséieren, fir méi Poids ze hunn, mee dat gëtt och nach verhënnert, justement well, iwwerhaapt déi industrialiséiert Länner eng Majoritéit hunn, dat gëtt verhënnert, zemools d'USA wëllen dat net, si weigeren sech och iergend eng Reform an der Opdeelung vun de Cotisatiounen, also de Stëmmrechter och, duerchzeféieren. Dat heescht, de System ass total verrigelt. Dann ass awer och eng aner wichteg Fro, dat ass, datt d'Demokratie ass och eng Fro vun der Souveränitéit iwwert seng eege Geldpolitik. Mir haten eis scho vun Ufanks un ëmmer dergéint gewiert, datt d'Europäesch Zentralbank onofhängeg wier, datt se och net kéint Länner ënnerstëtze mat nidderegen oder wann iwwerhaapt mat Zënstauxen.

Dat heescht, d'Onofhängegkeet vun der Zentralbank ass genau esou eng krass Beschneidung vun der Demokratie. D'Geldpolitik muss vun de gewieltene Volleksvertrieder bestëmmt ginn, an dat ass elo net de Fall. Kann ee soen, datt Europa scho vu relativ däischtere Wolleke bedroht gëtt? D'Finanzmäert si gewëllt, hire Verwüstungsprogramm duerchzezéien. Wann ee kuckt, och de griichesche Premier, de President vun der Sozialischer Internationaler, de Papandreou, huet virun e puer Deeg deklaréiert, seng Regierung wier an enger Aart Krichszoustand, also Krich géint säin eegent Vollek, dat näischt méi ze soen huet. Déi Kris riskéiert sech natierlech auszeweiden. an et riskéiert sech och de schleichenden Krichszoustand géint d'Mënschen an Europa auszeweiden. A fir dogéint ze goen, brauch een natierlech nei, muss ee resistéieren, muss ee briechen. Et brauch een authentesch lénk Regierungen, vläicht och, déi bereet sinn, d'Demokratie zeréckzegewannen.